Ne joma somo gazet, I told you that I'm a political analyst. I'm a researcher. Gima wacho is based on research. Ne joma somo gazet kaka some ni, ne nitie leak report mondik e gazede mag wigni Wednesday. Ok apati en gazet mane for legal issues. Owacho maber ni there is a likelihood mar Ruto kawo Wetangula kata Raymond Omolo to kine sirikal ligi gimoro ogage public opinion to ma was the argument mar the state gimomiyo giwacho Raymond kata Wetangula sana sana Raymond Namba wa ne giwacho ni ging'e compulsive behavior mar jaluo ni jaluo ni ok wuoga go siasa 100 kura 100% to ne gitiyo gi statistic minyalo dhi ing'iyo ni Raila kane ochung' president jaluo ne gocho only 60% to Ruto and his handlers wacho Sani onge jaluo mochung' president, to ni wachako wamis deputy president, kato gavana be pod en sheki sheki ni gima miyo jaluo nyalo chungo gokinyi kadhi go kura onge 60% mar rael is going to be 0.2% mano was the argument mar state kaluwore gi leak report Koro mano wan wamako madho chunywa ni kobed e Raymond Omolo wan tekre en jaluo mbele dong kamano wamiu Raymond wa kendo gine otimore gichaki wacho niya Ruto nje nigi paro mar maintaining Deputy Central mondo osergigo to it was confirmed as day and night ni Gachagua ere kata okiere okawo central to mande die Gachagua okawo central sirikal notemo with all its might ochiwo gas te ineno matres nyaka dukni nochul gope jo kawoga gope te otim gimamoro nyaka bot nokel mar dam to pod ne ng'achacha oyombo ja uda large seven times 37,000 votes against 5,150 koro mae momiyo koro Ruto duogo ma this intelligence report is shake up a cabinet idhi lwar joka moko because en kawo oko mano e pabne wachno gimomiyo ombulu e lwar kuom Raymond Omolo

Tiwacho ni deputy president to kod president ok onego bed joma nigi personality machalre. Ruto ne kiere here, Rigathi ne kiere here, ndoa nokethore. Koro ka jogi geji gini e scale mar personality type, giyudo ka Raymond Omolo is Ka onge kiaere kaka Kindiki to Ruto en ng'ama is outgoing gi kiaere ginyalo donjo gi Raymond mana kaka nodonjo gi Kindiki no ma dobed ma jagono ok upamne Raymond Omolo seche mwadhi mbele ichaki wacho ni advantage ma Raymond Omolo nego en niya He was not invited in this government. Ingeni jo wamodong kaka dok katho to riemba riemba. To Raymond Omolo en wuon kambi. Magine magindi konji to gini magiri emoji. Koro by being Omolo being appointed or chosen as the running mate ma Ruto, Ruto killed two birds with one stone according to intelligence report. Number one, Okalm the anxiety ma joluo. Number two, ma is a loyalist mare mane sirikand ma wuod kandi mar adek Raymond Omolo nong'e kaka nigi campaign ong'e siri te bwana sifiwe mano tieko nitie sasa ma wacho ni keji ng'eny a wacho ne ji ni wa support Ruto because of three things ana un personally number one Ruto oyweyo pi wang' wang' nanyisi tema chakogo omera konie niya seche moko interacte gi jotelo gi me offices gi pej ni tuparo dang'o momiyo ma otimore kama any political move to jok nokore ni maraga itim analysis to gimoro achiel ne kapod olalni Ruto noywe pi wang' joluo apenje ni what is and how mae kako kona okona ni joluo tetete mosenege sirikal ka Ruto no appoint minister gi state official kuonde mane githoe mondo ywe wang'i gi wang'a. Tapenjo ni pod ok awinji what is. Okona niya, wachako gi Homa Bay County to mbuya nonegi na gangland style ng'awo ne gi ng'eyo an ba ang'eye to aonge evidence wang'eyo jo Homa Bay noywa kabisa. Masuba nobedo neglected into political periphery. Ruto nokawo mbadi okono jo Suba gi laja Homa Bay ni ayweyo pi wang'ni ng'ame kona mana koni baba kendo ne ok ang'e mano kare tik chake dhi koda okona ni pod an mana Homa Bay bab ne wachno ochako kona ni maraga dongiya Homa Bay pod apangi dalau ang'ise ni panga Okona niya, Odhiambo Mbae, chairman mar constitutional expert mar constitution, nodeg malit kane giloko katiba. Nonege Homa Bay ma nyithi university nogolo koko kabisa. To Ruto timo nang'o? Okawo Raymond Omolo. oywe pi wang' we kono ba bi panga manda no kane mano wamne urwatno koro seche miwacho gimomiyo wasapot ruto weri gi weche mang'eny kwany mago mondo inyise ok chak odwoka siaya akoni bas odok siaya ka oche na akoni manyom ere kaka oywe pi wang' jogi okona maber ni Musando nonegi mong'ad lwete oyawogo IBC. To ning'e wachno. To koni ka okawo Wandai okete. Dongo tiyo. Oywe pi wang' jokanye. Jo Siaya. Akoni baba winji kanyo maber kabisa. Ochako kona ni Ogola notho kendo wang'e joma nonego Ogola nokelo sirkal wang'egi mondo tuw joluo gi Kalenjins. Ogola bende jogi ohinyo. Okawo Luga PS oketo. Dongo tiyo kanyo. Tachak apenje ni baba ok wadog e Kisumo be ok ore ni Kisumo joma ong'e politics noneg Robert Ouko ma Kaseda e yo molil kabisa jogo ywa kabisa olok lodhoch okaw Dorcas Attorney General omigi Ruto oywe koso ok oywe oywe koso ok oywe koro akoni ni wan sani onyiso ji muma support Ruto maber mogik wa support Ruto because of revenge Omera revenge be mit. Wasapo duto because wachulo kuo revenge. Iwinjo? To revenge en ang'o? Kopo ni ng'ato nego nyathini to ng'ani bo negi, diwinjo ka gikwe matin to chuny. Akonwe gimoro. Wan joluo wan gi mirima malia juu gi jo central onge gimopando ng'ato osewache ka ogingo dingo miloch To jaluo en ng'at ma o respect joma dongo. Okoni jaduong' okwongo okawo Jomo Kenyatta okawo. After six months onyone. Joluo nyan kaka mipira. Onge samoro amora mo- okuyu osebedo e presidency mokel lwet jaluo. Tema gichaka guo. Odhi kawo noriembe ing'e story. Ochako odhi moyo ka otelo matelo bajo kikuchegi. Raila ochako wacho Kibaki tosa ka Raila ne ka Kibaki ne wilichea magi chaki dok e telo gionge asante pod giyanyowa duk ne gima timore Uhuru Muigai Kenyatta ka Ruto ne dwaro impeach sirikande oluongo Raila motimo kodi handshake mo stabilize government mare pod josendil ok omiwa luor bang'e Ouro wuonde ni support Raila. Raila koni watimo handshake. Miya minisa ni a ah, a ah, sirikal mari idhi ka sirikal not nusu mkate beda beda mos ni a ah, miya kata mana minister no dagi ni sirikal marwa at the long run Ouro Kenyatta no hand over power ni Ruto ngato penja ni a a mara kingena chikiti president matiyo ni consume national intelligence service Ong'eyo one month before ng'ama dhi yombo. Sama go kura that day president osebedo brief ni ng'ane to ema dhi kawo telo. Seche ma itimo gimoro niya ofis ma hand over president osekon mosechako ng'eyo kaka gini bedo handed over. Koro ki ng'ato wuondi Ni Ruto nopisa Renard Oure mana miye telo. Bwana Zimiri. So we support Ruto because of revenge pa mne wachno. Iwinjo. Kora wacho mogik. Ke dhano ng'eny ka. Omera chik iti kaka Ruto Ogolonwa dhoch mane chandowa. Jaluo bira bila mos wego koko. Dhoch mane chando jaluo. Nitiere ne ng'ama kia dhoch ada wache in simple form. Nitie miere mikoni ja university ok nyal wuoke to wuok ga. Nitie miere miwathi miere ni magi odar ngan ok jok nyombe dok dima nyombi. Wan bende atwara no koni ministries moko and some position ne gikuongre jaluo kaw. Ne gikoni tend lwenje luok bibedo bang' ochuka timo timcha. Ogola ne obedo ka as fate had it notho to Ogola nogo obedo ochako wach niya Attorney General jaluok nyalo bedo kwelo sa sheria ki jaluok ng'ama hero sheria ruto nokawo Dorcas oduor nyaka Kisumu dongo oketo docho lokore ochako bedo Ministry of Finance ne en mar jo atwaragi ni mano desgi ma gituombe okawo mbadi oketo dogo oketo Koro apenji jo kama, ng'ato pod mi propaganda ni Ruto rach. Apenji gimoro achiel mbra tieki. Ka jogi notamore support Raila. Magi wacho ni Ruto ni maombi si uchawi. Magi nyierowa. Ma jogi support Ruto ni Ruto ni ng'anya nyono Raila zaidi kaka okidwa Raila. To dhocho lokore Raila, Ruto dhi okochonge ne Raila. Ka gisechwanyore Tukuyu wacho ni jaluo ni msaliti, konywa urugo Ruto ni kendo. Jogi nene ka jogi jomofuwo. Jogi jomofuwo. An jaluo mane buto kuyo kaduari ng'ama rach. Iwinjo ng'ato nyono wuonu gi mama upile ka pile to pod ipawo ni mano jogi maber. Mano ng'ama oran, ndong kamano. Atieko kawacho ni asota dhano ng'eny. Uwinjo Ada wuoyo gi ministers magwa gi PS gi joma yiere sirikal te joluo ywak nang'iyo email mara ka joluo mzere mara ka dhiwachwa ma awache number one jotelo moyier gi thagowa kodhi manyo pesa Dhano wacho niya, kata dwa ni giwinji ni gidhi ofis minista gi kata PS gi to gikoni ni wadwaro certificate mar chama mar self help group kikelo ne to kodi ni odwa KRA pin kitero ne to penji ni odwaro certificate ma wacho ni chuloga tax kitero ne Nindik proposal kiterone ni ibiro luongi te giwacho ni ng'at maber kende ni Raymond Omolo wuod Kanyipir. Awinjo ni en kidhi ire pamne, awinjo ni en kidhi ire, an pok adhi ire to ayie manyisa ni kidhi ire to penji niya idhi nade ni idhi maber kata ijaluo tiye tiye kodi idwaro nang'o to tiye kata tiye kodi ok obed penjo mang'eny koro iwacho niya Raymond Omolo ni Ruto be nigi intelligence report ni osekonyo joluo. Koro akonu niya, jowa mekere internal security gi kare konyo joluo. Ne wan go yugi pisi wuod kangeso jo migori ong'eyo choki achwaka kikwayo dhiang' nidonj gi thuon ibedo ja jesi tibedo polis ojoto ochako pore ka okoni ni tango na certificate mari wabro wacho kichamo sara sani kichako iyudo wuod kanyo ipir miluongo ni Raymond Omolo Kodi me kuyo mang'eny, ano ka dwa certificate mar chama, ano ka dwar mar kere pi. Ijaluo nie, idwaro adi? Kaw idhi, Bwana asifiwe. Amen.